nti wopene so anaasɛ wampene so mɛbakyɛ mpene so
ei wopene so sɛ woni wo tirim mɛbakyɛ na eh, kakye ayɛ na wo ho ɔto so so anaa mɛbakyɛ yɛ na ɔto so so
nti na mete sɛ nti bi wɔ ha ɔdifo megyina ɛnyɛ asɛm kotoa o nti woto kwan na ayɛ dɛn bakyɛ ɛbie nti ayɛ na mede tissue ɛhyɛ hɔ

Wɔhyɛ da na woda hɔ anaa? Mepakyɛ daabi.
Right.
Afei ne yɛbɛ w'asɛm so. Ɛy w'asɛm a wode aba ɛne sɛn? Amaneɛ bɛn na ɛto hɔ? Dadwen bɛn na wode aba? Yes, ɔhaw bɛn?
Mepakyɛ wo, mɛ na mewɔ ɛyɛ ɛy prisons. Na wɔ prisons? Mepakyɛ ahe. Ɛwɔ he fa?
Ɔboase Central Prisons.
Ɔboase Kumase a.
Asankare region a.
Ɛhɔ na na woɔ. Na da prison wɔ Boase a. To aso. Pakyɛw na me ne me yere ne ne me eh, ɔbarima bi redi me yere akyi. Ɛna. Odi wo yere akyi sɛ sɛn? Ɔne ne twe mpena.
Ɛna mekɔ pie wɔn so ɛwɔ mmea me dan mu. Ɛyɛ dɛn na wokɔ pie wɔn so? Pakyɛw na barima no afa da wie. Dabi.
Obi na frɛ wo. W'adamfo na ɛfrɛɛ wo sɛ wo yere ɔsɔfo. Nsɛm wɔ hɔnom a mempɛ krakye. Memeyɛ Onyankopɔn diifoɔ.
Tete deɛ meka no yie. Awurade ka n'adamfo
ɛna ɛka kyerɛ ne sɛ ne yere ne twe mpena. Mm. Ne yere ne twe mpena.
Ɛno nti
na ɔntie nadamfo no gu so ka ɛna ma ne yɛ sɛ ne yere ne twe mpena na yɛ sɛ saa deɛ ɔno nso bɛkɔ akɔyɛ sɛ ɛno koraa ɛnyɛ nyɛ saa. Pakyɛ yɛ no korɛ.
Ka ne sɛdeɛ ɛte ma me ntie. Ɛnti pakyɛ madamfo no ɛtɔ so kɔfrɛ ɛfrɛ mi. Mekɔ adwuma biara na ɔdi kan frɛ me sɛ kee mahu oyere ɛyɛ adwo sɛ ɔne bɛrima wei ɛwɔ ha. Nti ampa ne ne next three days ɔsan frɛɛ me mekɔɔeɛ mesan adwuma afei mekɔɔeɛ na ɛme me dan no a yɛda mu no bɛrima no ɔne ɔbaa no hyɛ dan mu hɔ a kyɛ sɛ na ɔma ka ɛyɛ ɛpon no na yɛ trap door trap door no deɛ ɔma ntom na ɛdan ɛdan no ankasa no ɔma ka wɔ ano nti mewura dan mu hɔ no Ɛnna agya mekaa pon no hwee mu, ɛnna metoo safoa no, ɛnna metoo safoa no de hyɛɛ mpaase. Kyerɛ sɛ wokɔtoo sɛ wo yere ne bɛrima no wɔ ɛdan a ɛyɛ wɔ hann a ɔne wo yere no te mu. Mpakyɛn. Toa so. Enti meyɛɛ na meka kyerɛɛ bɛrima no sɛ, Sɛɛtaa na ɛmu sɛ wɔafa no awie. Nika na ɛhyɛ no deɛ, na ɔnhyɛe, enti na ɛda fam. Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ, Asumasi, sɛ nnɛ saa nea amanfoɔ keka kyerɛ me nyinaa sɛ ɛyɛ nokorɛ, enti sɛ wo ɛnnɛ sɛ wowɔ nkumi a, Me me nso deɛ mɛku. Mɛku no afiri wiase. Sɛ wanku afiri wiase a wɔbɛku no afiri wiase. Debi amanfoɔ taa ka kyerɛ ɛka kyerɛ wo nyi ni. Ɛne nti wohu saa no na ɔka sɛ ne deɛ sɛ wanku a wɔbɛku no afiri wiase.
Nti ɛbaa ne saa no mmea deɛ na menim ebi a mese kan ɛhyɛ. Ɛna metwe branta wɔ dan mu. Ɛwɔ wo mpa ase. Mepa kyan. Na branta no hyɛ wo mpa ase. Mepa kyan. Aka ne saa ne nyinaa menim ti na wo ka ne saa. Eti metwe yɛ no.
Ɛna ma fans pɛ no. Ɛna me bie ne me bie na bɛti. Wo di sika ne twa na bɛti. Mepa kyan. Ɛyɛ bɛrima na bɛti. Ayi. Ɛsan ebie ne nsa. Ɛdi twa ne nsa.
Etwitwa ɛna me bie bie no. Otwitwa no ho nam basa basa. Mepa kyan. Eti me wie na me de ba ɔbaa ne soso. Ana baa no so, ɔno nso me me pira ne bi me twitwa ne bi na mewie na meyii me bɛs hook no na mede ano no ɛbirim na na me mepie fii dan mu hɔ na me medwanee. Nti abere a ɛbaa saa na opie no wodwanee no wokɔɔ he? Mepakyɛw medwane kɔ ɛyɛ kuro foforɔ so. Wodwane kɔɔ kuro foforɔ so? Pakyɛw. Asɛm no sii kuro bɛn so? Pakyɛw na mewɔ Asante Akyem Dwa so. Ɛ masa ei mpɛ saa nsɛm basabasa wonim kura no a wɔ mu a hwɛ kyɛ kukuro no din nhwɛ m'anim bɛ nhwɛ m'anim gyaa so na mekɔɔ court tiɛ deɛ meka kyɛw ne ye sɔf chief aberanteɛ m sɛ ɔyɛ tiɛ tiɛ deɛ meka kyɛw ne ye
dabi asɛ nya
tiɛ deɛ meka ne dabi tiɛ deɛ meka ma ne nkyerɛ mu yɛ menyɛ soɔ sɛ si hɔ na wote bɔ mpata na wote asante akyem nti asɛm no nyɛ si asante akyem ana
Asante akye wo ne na obi di wo yɛ bi.
Original nation from. Sɔfo yɛ kwasɛm pɛ. Saa nsɛm no wo ba bɛka wi bi a ɔsɛ oyi nipa so kyerɛ ansa wo tɛ. Na mesi sɛ kuro ne din ma wo te deɛ meka no. Mɛtumi de wakɔ pie kontans area anaa badekɛse wɔ baabi.
Nation. Na bɔdeka baabi kora mede wakɔ pie hɔ. Ɛmpa no no. Na megu nipa nim ase saa. to ɔsɛ na ɛyɛ dɛn ɛti pakyɛ yɛde me kɔ court wɔ ɛyɛ asante akyem dwa so nti asɛm no wotwitwa wo yere ne wo bɛrima no wɔmfa probes bɔmpata wotwitwa ɔmo wɔ bɔmpata ɛsɛ bɔmpata ne dwa so na ɛbɛn ɛna toa so nti pakyɛ yɛde me kɔ ade mefa sɛ nanadwo na mesan ɛba afie wodwane wodwane wodwane firi bɔmpata kɔ okuro bɛn so mepakyɛ mekɔbɔɔ me hɔ adwa wɔ ɛyɛ ɛyi Kuro bi wɔ yɛfɔ Mosia so, ɛwɔ Dwaso kwan mu a, nti ɛhɔ na mekɔ bɔɔ. Yɛn kɔ sɛ asɛm na wo kɛ ne Dwaso kwan Dwaso kwan. Pàtɛ ɛhɔ na mekɔ na mekɔ bɔɔ me ho adwa. Ɛhɔ na ɔkɔ dwa no kɔ hyɛ yɛn ti ɛbɔ anadwo bɛyɛ sɛ nondu. Pàtɛ anadwo bɛyɛ ten thirty to eleven no. Ɛna wo baa fie. Ɛna me fa okada ɛde bɛɛ. Sɔfo ne nsɛm no gu ne mu ma so. Kai difo asɛ asɛ onim asɛm. Nti deɛ wɔka bia no gu ne mu ma so. Ɛɛ. Egu ne mu ma so.
Ne nsɛm no gu ne moma so.
Nti wodwane kɔɔ ne wosan kɔɔ fie na ɛyɛ dɛn? Nti mekɔɔ fie no ɛbɛyɛ eleven something na mayi bedsheet no a mogya no ayɛ mu no de asie. Nti wokyea wo ho too hɔ a? Nti mekyea me ho too hɔ na mehwɛ mete sɛ obi bɔ me pon. Nti mebɔ ɔmo bɔɔ pon na mebieɛ na ɛyɛ community police baako ɛna CID ni baako ka ho. Ɛna ɔmo ka kyerɛɛ me sɛ Sumasi Wo na efrɛ wo ɛsoma sisei na ɛna me se pakyaaee ɛna ɔse yɛhia wɔ police station wei na abusua sei sɛ wadi ɛyɛ ɔmo dehyeɛ ɛdɛm awu ɛna me kaa sɛ ae me gye tom ɛna ɔse sɛ me yɛ ɛyi biara na ɛbɛtia me mmra ɛwɔ court nti me nyɛ bɔkɔɔ na ɔmo fa me ɛnkɔ nti ampa me penee ɛma ɔmo de me kɔɔe.
nti abere a wɔkɔɔyɛ no ɛna wɔn san yi wo baa fie. pàtẹ maa ma fie biem. wa ma fie biem.
daabi.
nti wasɛm die ne kɔsi sɛn. pàtẹ maa sɛm die ne ɛma yɛ yɛ anade deɛ edi kɔɔto no mɛmɛ gye nfun sɔ tum ɛma mɛ kyaagye ɛde bɔ ɛmɛ ne sɛ manslɔtin ɛna mɛ mɛ kakyerɛ kɔɔto sɛ. Manhyɛ da sɛ ebia metwitwa wɔn, but na ɛyɛ abufuo ne Ɛyɛ yaw ne ɔyaw abufuo.
ɛna ɛma mede yɛɛ saa. Ɛna agye agye ne sɛ sɛ magye me mfomsoɔ atom no deɛ, ɔn- ɔntumi nyɛ ho hwee. Na mekɔ a, na makɔ akɔyɛ apii. Ɛna ɔmaa me 12 years.
Nti ɔmo gyeli wo de wo tum twelve years ɛwɔ kɔɔto bɛyi. Me pa kyɛw dwaso circuit court. Dwaso circuit court. Dwaso circuit court pa kyɛw.
Saa.
Nti ɛbaa ne saa no me deɛ me pa court no kyɛw ebia court sɛ sɛ me nya agye me fome so atom deɛ ɔne deɛ. Oni asɛm bi aka. Oni asɛm bi aka.
Nti ɔno ɔno a ɛgyeli mi. Nti me kɔ a. Nti o gyeli wo.
Me pa kyɛw. Ɛna ɛdu kɔto prison. Pa kyɛw. Ɛna ɛyɛ deɛ to aso. Nti.
Yɛde me di kan ɛ Kumasi yɛ na me di kan ɛ sɛbo me sentence kaka. Ɛwɔ sɛ prison si a. Central ɛyɛ. O sɛ o o sɛbo prison si wɔ ha mfie sɛn. Mepatwa nfa sɛ ha me sɛbo mfie mmiɛnsa.
Mfie mmiɛnsa. Ɛwɔ ha.
Ɛwɔ ha sɛ.
Ɛna wɔn tra mfie a wɔfiri ha. Ɛde ɛna kotwa.
Ɛde wokɔ ɔbo ase.
Yɛ aka ne nyinaa wɔ ɔbo ase.
Nti ɛboa so twa mfie sɛn na ɛwɔ hɔ? Bàtà nfa sɛ ɛboa so metwa bɛyɛ almost seven years. Seven years.
Woda Kumasi mfie mmiɛnsa. Ɛna wokɔtwa ɛboa so nso mfie nson. Jesus Christ. Ne sɛ bɛyɛ ten years. Sɛ twelve years nsɔfo yɛ ana wɔn deɛ no yɛ eight months eight months. Yɛ ana nhyɛ dɛ nduru saa. Asɛ biribi saa na ɛteɛ. Yes God. Enti ɛna ɛyɛ dɛn? nti ɔhɔ no na mefa sɛ ha no deɛ na abusuafoɔ ɛba kakra kakra kumase ano pakyan na na mewɔ fa se na ɔba na ɛma no adwuma bɛsɛe nti na ɔma bim nti na wonya aduane nni na menya aduane nni wonya biribiaa me nna mu nso na ɛden na wona mu aden ɛnam sɛ woni kaprɛ nti pakyan ɛno nti no ɛbaa saa no yɛtramfa wo kɔ ɔboase pakyan nti wode woboase na ɛyɛ dɛn nti ɔboase no Ɔhɔnom na afei ahokyere na afei ahokyere no emu akɔyɛ den because sɔfo bɛ aduane a yɛde bɛma wɔn no sɛ sɛbe ɔnhwɛ yɛ kura no a yɛde ma aboa kraman kura wɔnni yɛde ma aboa kraman a ɔnni yɛde ma aboa kraman a ɔnni ɔdenane bɛhwi a na wasɔre akɔ ɔnni ɔnni sɛdeɛ nti because aduane no nyɛ ɛwɔ fiase hɔ
Ɛna koko no koraa mpo no, woanhwɛ yie na wode si hɔ bɛ within five minutes a, wohu w'anim dua no. Eyi etwa picture correct ma wohu w'anim dua no nyinaa. Ɛwɔ koko no mu. Nti ansa koraa na sɛ wobɛtumi adi koko no, unless sɛ gari no a yɛde bɛma no a yɛhyɛ no ma konko baako a yɛde bɛma no, gari no na wobɛtumi de agu koko no mu na waka no mu ansa na woatumi atete na emu apia ansa na woatumi atete adi. Adi. No sugar, no nkyen. Bisa biribiara nni mu. But ɛno ɛno na ɛmaa me ɛkɔɛ na na madamfo bi a mekɔto no hɔ na me sɛ o mepɛ sɛ ha ɛyɛ mehu sɛ amanfoɔ sisi amanfoɔ nneɛma ma wɔn a obi kɔ a na wagye nkyen mako na wagye nti mekɔ na me sɛ o boy wonim obi yɛ wɔ ha a ɔwɔ sika a mɛtumi asi ne nneɛma ɛde ama no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wɔ ha deɛ Ɔwɔ papa bi wɔ ha nti sɛ ɔde me bɛkɔ ne nkyɛn nti mɛ ɔde me kɔ papa no nkyɛn mekɔ mɛ kama asɛm nyinaa kyerɛ papa na papa no so ɔdɛ ɔwɔ akɔla osi ne nyama no na aduane ma no nti sɛ adwuma sɛ na mɛyɛ sɛ mɛyɛ deɛ a ɛneɛ wobɛyɛ adwuma bɛn na ɔnka na laka mmemme deɛ mekɔ sɛ mekɔ akɔsi ne nneɛma ɔno nso da prison hɔ bi akyan okay nti ɔkaa sɛ meka kyɛn sɛ adwuma bɛn na ɔsɛ o ɔno deɛ Adwuma no a ɔde bɛma me no, ɔwɔ small boy bi a ɔsi nneɛma, but adwuma sɛeɛ bi na ɛwɔ hɔ. Sɛ mɛyɛ ne mpena, mɛyɛ ne mpena deɛ a. Ei, sɛ wobɛyɛ ne mpena sɛ sɛn? Mɛ, sɛ mɛ, mɛyɛ ne girlfriend. Sɛ ɔpɛ sɛ woyɛ ne girlfriend, woda ne wɔ baa ma no. Mepakyan. Ana ɔno aduane sisi nneɛma ma no? Daabi. Difo ɔno ne deɛ ne yɛ ɔda no ɔba na. Meba bɛsɛ ɔno aka. Yes sir prophet.
Ɔda no ɔba ama no ɛndɛ. Ɔyɛ saa na. Wobɛnoa aduane ama no wobɛsi ne nneɛma ɔbɛpa baabi a ɔda ama no ada anaasɛ deɛ nti na ɔbɛyɛ ɔbaa no kyerɛ me ntie. Ɔno ka kyerɛ me sɛ
sɛ mɛyɛ ne girlfriend ne sɛ ebi ɔbɛfa me sɛ ɔne me bɛda ɔyɛ sɛ ɔbɛfa me to. Na afei me nso mama mama ne n'ani agye. Eish!
Ɔno nso dɛ prison wɔ bi. Meba kyan.
Sɛ ɔbɛfa wo to. Meba kyan.
Na ma ɔni agyeɛ.
Meba kyan.
Ti wo pene so anasɛ wampene so. Meba kyan pene so.
Ei!
Wo pene so sɛ woni wo tirim. Meba kyan.
Na
eh, kakye ayɛ na wo ho ɔto so so ana. Meba kyan.
Yɛ na ɔto so so. Ayi. Nti na mete sɛ nti bi wɔ ha yi. Ɔdifo mi gyina ɛnyɛ asɛm kotoa o. Sɛ nti na mete sɛ nti bi wɔ ha yi. Ano ɔhyɛ ano prɔfɛt ano ɔhyɛ mi. Sɛ nti na mete sɛ nti bi wɔ ha yi. Mi pirim ti mi hunu na nka bebu san sɛ krakye wata anaasɛ ɛdɛ na ɛyɛ wo bɛkɔ mete sɛ nti bi wɔ ha mi pɛ baabi afa ti woto na ɛsɔ ɛsɔ woto sosɔ gu turu azam ne sɔpɔtam. Hey! Jesus Christ! Nation, asɛm no na ɔhyɛ o, prophet. Nti wɔdi wo tiri mu mfie sɛn? Pakyɛ mfie mmiɛnsa.
Wɔfa wo to mfie sɛ mmiɛnsa? Pakyɛ. Hey! Jesus Christ. Sɔfo, nipa yɛ mmɔbɔ o. Nti woto kwan ayɛ dɛn? Pakyɛ ebien nti na mede tissue ɛhyɛ hɔ. wode tissue ɛhyɛ wo to kwan wote a na woabobɔ na wode awura ntokuro no ɛyɛ wo to kwan te sɛ ɛntimi nka ntua biam ɛbie hoo saa Dɛn na na woamfa bi anhyɛ ansa na woba? Ɔde na ɔbɛgyegye me saa. Sɔfo a ɔsɛ nkodi tissue no bi hyɛ ansa na waba. Mepɛ saa deɛ no.
Nti ama ɛsosɔ ma sɛ. Ɛna ɛsosɔ tie deɛ meka no. Onyame adwuma na yɛnyɛ sanka mɛmena kɔ. Nanso adwuma na yɛyɛ. Mɛhu ahoɔden, mɛhu nyansa. Ɛmɛ ɛ. ok nti seesei no na wobɔ prison prison prison officers no amaneɛ bàtà ɔmo ɔmo nim ɔmo yɛ aware paa sɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no no bɛtɛ ɔmo ɔmo yɛ anoma bu because nipa no wɔkyɛnɛ sɛ deɛ nkora na ɔba akutua ɛde ama wɔn nti no ɛnyɛ adeɛ ɔno yɛbɛyɛ no biribiara ɛdɛ sɛ ɛbɛyɛ no hwee.
Jesus Christ God. Nti wo dan ne gɛ. Pachari.
Okay.
Nti sɛ sɛ bá wo bá aseɛ ne sɛn.
Pachari na mɛ bá sɛ sɛ sɛ mpɛ sɛ mi mi kɔ fie na mi kɔ sa mi ho yaleɛ. wowɔ duro bi a bɛyɛ ɔtono bɛtumi amoa wɔtono deɛ deɛ ayɛn deɛ ɛno nwoma no nyinaa sane ɛntumi mmoa biam ɛnti de bia yɛka sɛ gain gain nya de papa yɛwɔ sɛ ɔma mu no ne kwa sɛ de sɔ so gain gain gain gain turumudie turumudie no it is not good ɔsɔfo ɛdɛ na woka odifoɔ anɔpɛ mewura ho papapapa mewura ho nnɛ paa prophet Efisɛ ɛyɛ awerɛhosɛm. Me sɔfo panyin kaa asɛm bi kyerɛɛ me, na ɛda m'akoma mu da m'adwenem akyɛ, ɛnyɛ nnɛ nso, da biara no ɛkasa kyerɛ me. Ɛne sɛn? Ɛne sɛ, odiyifo a asɛm bi sɛɛ ara sɛ obi kɔfa obi yere ma ɔno nso kotwitwaa nnipa ne saa ma ɔbaa no koraa de owui. na na ɔwɔ tumi fo wɔ saa adeɛ ho woware ɔbaa na sɛbi ɔkɔyɛ bi a bɛrima ɔkɔ pie so a yɛ very careful sɛ ɔbaa no bɛrima no ɔmfa nsa nka no very good na ɔbɛnya evidence ɛkyerɛ sɛ yes biribi sɛ akɔ so ɛdɔn sɛ wopɛ video wapɔ video na wode wakɔ abusua de akɔkyɛ no abusuafoɔ no wode akyerɛ wokɔ tena nhyɛ no ase yɛ a wogyaa na wɔkɔ ɔde wokɔ tena ɛkorɔ yes kɔteɛ no tua w'anim ɛyɛ wo dea enti wogyaa na wɔde n'agyapadeɛ na ɛkɔ wo nso agyapadeɛ bɔ w'anim a wobɛtumi de akɔware foforɔ akɔware foforɔ ɛma adɔɔso sɛ wɔbɔ ne kawa ne ho sɛ sɛn kora na wɔn mu obi fa na yes gyaa no ma ne nkɔ gyaa no nkɔ krakye die nti na monyɛ saa odifoɔ ɛmu wɔn sɛ deɛ ne mu ni aboterɛ obi a wode afuom no obi afrɛ wo sɛ obi fa wo yere wo mu woda afuom sɔfo wo baa yei deɛ ne wɔ sa woyɛ ɛdeɛ bɛn yere nko ɛdeɛ yere nko awurade kɔ akasa kyɛ wɔnyɛ ne ho adeɛ Me Awurade kasa na ɔnyɛ ɔbaa no ho adeɛ. Ɛyɛ mpenatwe awareɛ yɛ a ɔnyɛ ne ho adeɛ. Mm. Akɔyɛ sɛ wɔhu abusua abusuafoɔ nim sɛ ɔne nnɛteɛ mm. na wɔte daa baako asa. Wɔnyɛ ne ho anameboa.
Wɔnyɛ ne ho adeɛ sɛ yere. Mm-hmm. Ɔntumi ntwa ntorɔ wɔ ha.
kyɛ sɛ di bɔ sɔfo nti sɛ ba sɛ wokɔ yɛ saa nyansa bɛn na ɛwɔ mu ɛw gyae ma ne nkɔ ɛyɛ adeɛ sɛ obi mfa wo yere ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sɔfo me sɛ me yere wanhwɛ ho yie mm. na wobɔ saa berɛ wɔ yi a ɛyɛ minute and a seconds that's right
wo paa efie koraa mede bɛkyɛ wo mm. kaa mede ama wo mɛsesɛ ne nyinaa ama wo that's right mede bɛma wo ne wo mpra no mfa nkɔ me ne mɛka kyerɛ before de fie bɛkyɛ no mede bɛkyɛ no nso ɔne ne mpra ne mfa nkɔ menkɔtene me nsa ma ɔmenyɛ ɔhwe hmm. na ma no wɔ yi ɛbɛyɛ de aka ma no wɔ yi sɔfo ɛbɛyɛ de aka nnome a mede bɛto mo so no fa nyinam sɛ ɛfie kora woanya bi yareɛ ne wɔhaw a mede bɛba wo so no aberanteɛ baako so masase mm. masase ɔno a ne tɔn maa me mm. ɔtɔn maa me yɛ ɔsa akɔto ansase na ma obi nam sɛ saa mm. ebi a na ɛsɛ si anima kɔkɔ bi yɛ wɔ no ebi a na ɛsɛ si wɔn mm. na wei de deɛ meka si atɔ nso sofo ɔtɔ asase no ma wɔ bi na ɛhe ɔmo a bonyɛ busuafoɔ nso no ɛyɛ awɔ ɛsɛ asase no yɛ me dea no ɔmo hwɛ asan ma nipa na ɔtɔn maa me na yɛ ne asan bɛyɛ sa krataa foforɔ ɛde ama wɔn na meka sɛ masta mɛmɛntwe ma nsɔn. Menkɔ police station. That's right. Menkɔ baabi a.
Nana, asase no wonim sɛ metɔ no Awurade din mu. Metɔ no Onyame din mu. Saa. A yɛde yɛ agyapadeɛ ma Awurade. Ɛno nti no, sɛ ɔtɔn maa me a monim sɛ asase no yɛ me dea no, mo sa afa kwan bi so atɔn de ama nipa foforɔ. Ɛnam sika kɛseɛ bɛnya di wɔ ho nti a, mo deɛ mofa. na mobɛte wɔ nyame nka mu ne mpadua mu jesus meka kyerɛ aberanteɛ nso watɔ sa wode asi dan no si so na abere bi a wobɛsi dan mu awiawie no mm. wobɛtena ɛmu musuo mu ɔhaw ne yareɛ ne asesa bɔ mu ɔsɔfoɔ de ɔtɔn asase no wɔyare dada mu na nano nso ɔtɔn sa wɔn nyinaa wu mm. aberante na ɔtifi wɔnya stroke da fie hɔ
wɔne maame na waka no kura nyinaa kyerɛ no yɛ maame no di nkotodwa ba m'anim
na nso nim mete wo bɛtumi akɔ
deɛ ɛsi wa ne ma kɔkɔ bɛn no sa mena ne meka kyɛ ne nadwo sɛ nana tell them
tell them awokɛri andor yaraba kamba mede onyame amam tumi
nti you can do all this woyere mede bɛma ɛfie a wotim fa mm. mene wo nate kora mɛtu fie a wode ama wo fa na me mu amane kɔpem sɛ wobɛwuo wo nkwa no nyina agyapadeɛ ne wɔ nso no anya wo dea hwɛ metu ghana ma ne mmeranteɛ nyina afosɔfo wokɔto sa wo yera yɛ saa fa fie ne kyɛ no mɛma foforɔ atenam
mɛkyɛ wo bi
na wɔmfa meyɛnhwɛ wɔmfa meyɛnhwɛ Ne sa nso asesa nneɛma ma no nkɔ. That's right.
Odifo wada wɔn ma na kɔhye bu a mpɛ sɛ busa o. Busa. Wɔyɛ me sɔfo panyin a sɛbi. Abranteɛ. Nim.
Wɔte afutuo no. Akyɛn. Ɛyɛ kɔ na me ɔmma nso nware. Kakyɛ mi sɛ ni sɛ ɔmma ne baabi nware. Ne to no sosɔ dodo. Ɔyɛ ana ɔyɛ ana ba bɛ so. Ebi kura na egu yɛ. Tese wunti eti edie ti na ama ɔtɔ gutu saa no. Ɛ. Edi odi oturum na ama ɔtɔ gutu saa no. Kakyɛ. Ah.
Kakyɛ ne na ne nansa na. Me fa me fa na me fa nyinaa dwodwo. Wo fa nyinaa dwodwo.
Na wo fa nyinaa dwodwo. Edie ne ma sɛ woyi wo firi prison akyɛ. Bakyɛ dɛ bi.
Adi bɛ sɛn.
Bakyɛ nfa sɛ afei na mekɔ one week. Afei na ɔkɔ na esi one week.
Edie ne na ehi mu sa ma wo nan nyinaa ayɛ saa no. Te woto kwan na bie kɛse. Bakyɛ.
Sa. Oh, Awurade.
Awurade. Kɔ.